Helo a chroeso i rhan un o'r ein taith troi i'r Cysawd yr Haul. A yn yr un yma byddwn ni'n edrych at y planedau creigiog. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Wrth calon y Cysawd yr Haul mae'r seren Sol, sy'n rhoi ei enw i'r Solar System, ein haul. Mae'r haul, bron i 700,000 cilometr ar draws, yn seren G2, yr ail poethaf fath o sêr melyn. Mae gan ein seren dymheredd arwyneb o 5,500 gradd Celsiws a thymheredd craidd o tua 15 miliwn gradd Celsiws. Dros pedwar a hanner biliwn o flynyddoedd oed, mae'r haul yn darparu'r egni i gasawd yr haul. Mae'n gwneud hyn trwy adweithiau ymasiad niwclear. Gwneir yr haul y bennaf o hydrogen. Mae'r atomau hydrogen hyn yn cwympo'i gilydd gyda'r fath rym mae'n asio ei helium, gan ryddhau llawer iawn o egni. Mae'r broses hon yn parhau i fod yn elfennau trymach nes ei bod yn cyrraedd haearn. Mae elfennau trymach na hyn yn cael eu ffurfio o fewn uwch nofâu. Y blaned agosaf at yr haul yw Mercher, wedi'i enwi ar gyfer y duw Rhufeinig sy'n cyfateb i Hermes o'r Roeg. Mae Mercher wedi ei gloi i'r haul. Mae hyn yn golygu bod hyd diwrnod ar Fercher yn cyfateb i bron i 59 diwrnod daearol. Mae'r cylch nos llusgo hwn yn arwain at wahaniaethau dramatig mewn tymheredd rhwng ei dyddiau a nosweithiau. Yn y nos, gall tymhereddau ar Fercher daro isafbwyntiau o meinws 180 gradd Celsiws, bron mor oer â nitrogen hylifol. Fodd bynnag, yn ystod y dydd, gall gyrraedd tymhereddau o tua 430 gradd Celsiws. Yr blaned nesaf yw Gwener, y blaned boethaf yng Ngastell yr Haul, yn gallu cyrraedd uwchelfennau o bron i 500 gradd Celsius. Efallai ei bod yn ymddangos yn rhyfedd, er bod Mercher yn agosach at yr Haul, bod Gwener yn poethach. Wel mae hyn i gyd oherwydd ei awyrgylch. Nid oes gan ferched braidd unrhyw awyrgylch. Meddyliwch am hyn fel rhywun yn eistedd wrth ymyl tân gwersyll, yn gwisgo gwisg nofio. Bydd ei blaen neu ochr y dydd yn eithaf cynnes, ond bydd ei cefn yn gymharol oer. Fodd bynnag, mae gan Wener awyrgylch trwchus iawn, wedi'i wneud yn bennaf o garbon deuocsid. Yn ein caffael biaeth, byddai Gwener yn eistedd ychydig ymhellach i ffwrdd o'r tân gwersyll, ond y tro hwn, mae'n gwisgo 50 duvet. Byddent yn llawer yn gynhesach, gan eu bod wedi hinsylleiddio'n dda. Dyma sylfaen yr effaith tŷ gwydr. Problem sydd oherwydd gweithgaredd dynol wedi bod yn cael effaith ar y blaned ddaear yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar wahân i'r dymeredd, mae gan Wener rhai agweddau dychrynallyd eraill, yn enwedig ei law asid. Mae'r glaw hwn, mewn gwirionedd, yn dal y record Guinness am ar gyfer y glaw mwyaf asidic yng Nghasawd yr Haul. gyda pH o meinws 1.2. Mae glaw asid yn problem arall a welid ar y ddaear oherwydd gweithgaredd dynol, gyda'r pH isaf o sydd i erioed ei gofnodi yw 2.85. Mae Gwener yn gynrychiolaeth dychrynllyd o senario waethaf ar gyfer dyfodol y ddaear os na fydd y materion hyn yn cael eu sylw. Wrth siarad am y ddaear, dyna'r blaned nesaf yng nghysawd yr haul. Dyma'r ddaear. Mae rŷch chi'n byw yma. Mae ganddo lawr o ddŵr, a dyma'r unig blaned rŷn ni'n gwybod ag unrhyw sicrwydd sydd â bywyd. Dyma'r unig leoliad hysbys yn y bydysawd lle gallwch ddod o hyd i jam ar dost. Nid ydym mynd i drigo gormod ar y ddaear, ac yn lle hynny, symud ymlaen i'r blaned gwreiddiog nesaf a therfynol, yr blaned goch, Mawrth. Mae Mawrth wedi bod yn ganolbwynt ffuglen wyddonol ers amser maith. Yn ôl pob sôn, yn gartref i ddynion bach gwyrdd, neu conquerwyr, yn treialu drybeddau. Meddyliau yn aruthrol, well na'n un ni ynglŷn â'r ddaear a llygaid gen fy genis, gan dynnu eu cynlluniau yn ein herbyn yn araf ac yn sicr. Wrth gwrs, yn yr achos hwn, mae'n bwysig cofio rhan ffuglen. ffuglen wyddonol, gan ei bod ni'n gwybod nad yw hyn yn wir. Fodd bynnag, mae Mawrth yn dal i fod yn faes o diddordeb i astrobiolegwyr fel ein Doctor Rosie Kane ein hunain. Mae gorffennol Mawrth yn golygu y gall ei fod wedi bod yn groesawgar i fywyd cellog sengl syml ar un adeg, ac mae llawer o ymchwilwyr yn credu efallai nad oedd y tu hwnt i'r rhan fwyaf o dychymyg y gallwn ddod o hyd i ficrobau ffosioledig ar y blaned Mawrth, neu hyd yn oed ficrobau byw yn ddwfn yn y iâ ym mholyn y de o blaned Mawrth. Daw lliw oren llosg Mawrth o'r cyfansoddyn sy'n gorchuddio ei wyneb. Mae hwn yn cynnwys llawer iawn o haearn ocsid. Sy'n fwy adnabyddus fel rhwd. Mae'r tymereddau cyfartalog ar y blaned Mawrth oddeutu meinws 60 gradd Celsiws, gydag isafbwyntiau o tua meinws 150 gradd Celsiws wrth y polyn, ond gyda uchafbwyntiau o ugain gradd Celsiws yn y cyhydedd yn ystod yr haf ar blaned Mawrth. Mae hyn yn rhoi Mawrth Yn debyg iawn i'r ddaear o fewn yr parth cyfanheddol. Fel byddai'r tymheredd hwn yn ganiatáu presenoldeb dŵr hylifol. Mae Mawrth hefyd yn gartref i'r llosgfynydd fwyaf yng nghysawd yr haul, Olympus Mons. Llosgfynydd tarian yw Olympus Mons, gyda diametr o 624 cilometr, Tua'r maint talaith Arizona. Ac mae'n 25 cilometr o daldra. Mae hyn bron tair gwaith uchder y mynydd talaf ar y ddaear, Mynydd Everest. Y tu hwnt i hyn mae gennym y gwregys asteroid, a'r cewri nwy. Ond stori am dro arall yw hwnnw. Ac mae hynna yn dod â ni i'r diwedd o rhan un. Ymunwch efo ni wythnos nesaf ble byddwn ni'n gwneud rhan dau, yn edrych tuag at y ceiriau nwy. Ond cyn hwnna, plîs rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!